Timote sin pawl cakuat pakhatnak bia hmaisa. Caṭialtu Paul, cakuat mi Timote, caṭial kum AD sawmruk le li in sawmruk le nga. Timote cu Paul nih a voikhatnak khual a tlawn i Litra lei tanpa i a kal lioah a tonmi a si. Timote i a nu cu Jew a si i a pa cu Grik a si. A nu le a pi nih hin Biakam Hlun chungin a ngakchiat lio tein an rak cawnpiak cangmi a si: Dal khat caang nga, dal thum caang hlei nga. Timote cu a nu le a pi cawnpiaknak thawngin siseh, Paul nih a voikhatnak khualtlawnnak i thawngṭha a chimmi a theihnak in siseh, zumtu ah a cangmi a si. Apostle, dal hleili, caang ruk, caang kul le caang khat. A voihnihnak khualtlawn ah Paul nih litra a tan tikah Timote cu Bawipa rian ah zumhtlak zultu a sinak kha a nun ah a rak lang diam cang. Apostle dal hleiruk, caang khat, caang hnih. Timote cu Paul sinah khual a tlawng i Filipi, Thessalonika, Berea le Korinth khua i Khrihfabu rianṭuannak ah a rak bawmh. Apostle dal hleiruk caang khat in caang hlei sarih, dal hleiriat caang nga. Paul nih a voikhatnak Timote sin i ca a rak kuat cu cuti khual an tlawn len cang hnu apostle rianṭuannak cauk i thil a cangmi an ṭial hnupi i a ṭialmi a si. Apostle rianṭuannak cauk cu AD sawmruk le hnih i Paul Rom i thong a tlaknak in a dong. Sihmanhsehlaw a hnu ah cun Paul cu an thlah ṭhan i Filipi dal khat caang kul le caang thum in caang kul le caang sarih, dal hnih caang kul le caang li, Filemon dalkhat cang kul le cang hnih Efesus ah Timote he an kal ṭhan. Cu tikah Paul cu Masedonia ah a kal i Efesus ah Timote cu a tantak. Kuat khat Timote, dal khat cang thum. Cucaah Paul nih Efesa cun ka kir ṭhan colh kho lai lo ti kha a hngalh caah AD sawmruk le li in sawmruk le nga hrawngah a voikhatnak cakuat cu Timote sinah a hei ṭial: Dal thum caang hlei li, caang hlei nga, dal li caang hlei thum, Hi cakuat hi Efesus Khrihfabu zohkhenhtu a rianṭuanpi hawi a nau Timote sinah Paul nih pumpak in fim a chimhnak cakuat a si. Hi cakuat nih hmuitinh pahnih a ngei. Pakhatnak ah Timote nih a nun in zumtu hna caah zohchuntlak si a herhning dali caang hleihnih kha Paul nih a hmuhsak. A pahnihnak ah Timote nih Khrihfabu herhbaunak tlangtlak a thiam khawh nakhnga a lang in a bawmhchanh. Khrihfabu chung i tlangtlak a herhmi hna cu Cawnpiaknak teu le cawnpiaknak hmaan lo, dal khat, dal li, Pathian biakning ziaza le lungput, dal hnih, pastor le deacon hna sinak, dal thum. Cun Khrihfabu chung i sining phunphun a ngeimi nak. cung i a rian le zumtu nih Pathian sin i a ngeihmi an rian cio dal nga dal ruk kha a hngalhter hna. Paul nih a voikhatnak Timote sin i a ṭialmi nih hin Khrihfabu cio nih a ngeih dingmi nunphung kan ngeih khawh nakhnga lamhruainak le fimchimhnak tampi a kan pek. Zeicahtiah Khrihfabu cu biatak situngpi le biatak hrampi kha a si. Dalthum caang hleinga. Cucaah Khrihfabu nih zeizong vialte hi Pathian bia zulbu tein a tuah awk a si. Dalkhatnak, biakchawnhnak, kan Khamhtu Pathian le kan ruahchannak a simi Bawipa Jesuh Khrih biakhiahnak thawngin Jesuh Khrih apostle a simi Paul nih zumhnak ah ka fapa taktak a simi Timote ca kan kuat. Pathian kan Pa le Jesuh Khrih kan Bawipa sinin velngeihnak, zaangfahnak le daihnak cu na sinah um ko seh. Cawnpiaknak hmaan lo. Macedonia peng i ka kal lai ah Efesus khua i caam dingin kan fial bantukin mizeimaw nih cawnpiaknak dang kha an cawnpiak ti hna nakhnga lo Cun Pathian duhning in zumhnak leiah ṭhanchonak chuahpi loin belnak men a chuahtertu phuahchom tuanbia te hna le a dong lomi chuahkehnak te hna kha an ngeih ti nakhnga lo khamh awkah Efesus ah rak caam ta rih ko tiah kaan nawlnak cu a si. Atu i kaan pekmi nawlbia nih aa tinhmi cu thinlung thiang, a thiangmi chiaṭha thleidannak le zumhnak taktak chungin a chuakmi dawtnak kha mi nih an ngeih khawh nakhnga caah a si. Sihmanhsehlaw micheu nih cun cu tinhnak cu an nganh i Pakpalawng a simi biavaivuan lei tu ah an pial, an chimmi le an fehtermi hmanh kha hngal fiang ṭung loin phungbia cawnpiaktu si an duh. Sihmanhsehlaw mi pakhatkhat nih phungbia cu ningcang tein a zulh ahcun phungbia cu a ṭha ti kha kan hngalh. Cun phungbia cu a dingfelmi caah ser a si lo; sihmanhsehlaw phung a buarmi hna le nawlngai lomi hna le Pathian zei ah a rel lomi hna le misual hna le mithianghlim lo hna le mithurhnawm hna le an nu le an pa a thatmi hna le lainawn a hmangmi hna le nulepa sualnak a tuahmi hna le Pa le pa sualnak a tuahmi hna le minung fir a hmangmi hna le lihchim a hmangmi hna le lih in chiatserh biakam a hmangmi hna le thenchin awkah ka sin i pekmi thangṭhat awk tlak Pathian sunparnak thawngṭha ningin a hmaanmi cawnpiaknak he aa ralchan in thil a tuahmi hna caah Phungbia cu a si kha kan hngalh. Paul nih Pathian a lawmh. Cun ṭhawnnak a kan petu kan Bawipa Khrih Jesuh cu kan lawmh. Zeicahtiah zumtlak ah a ka rel i rianṭuannak chungah a ka chiah. Hlanah cun thangchiat hmangmi Hremtu le sersettu rak si hmanh ning law ka rak zum lo i hngalh lonak in ka rak tuah hna caah a zaangfahnak kha ka hmuh. Cun kan Bawipa velngeihnak cu Khrih Jesuh ah a ummi zumhnak le dawtnak he A liam. Khrih Jesuh cu vawlei ah misual hna khamh awkah a ra timi bia hi zumhtlakmi le mi vialte nih cohlan tlakmi hrimhrim a si. Misual hna lakah cun keimah hi misual bik ka si. Sihmanhsehlaw hi ruangah hin zungzal nunnak co awk i amah a zum te laimi hna zohchunh awk caah Khrih Jesuh nih misual bik keimah cungah hin lungsaunak vialte kha a langhter hmasa bik i a zaangfahnak kha ka hmuh. Zungzal siangpahrang, thi hmang lo, hmuh khawh lo, amah lawng Pathian fim a simi cungah Upatnak le sunparnak cu a zungzal in a zungzal tiang um ko seh. Amen. Ka fapa Timote, a ṭhami raltuknak kha na ngaih nakhnga a hlan i na kongah biaphuan chungnak ning tein hi biacah hi na sinah ka chiah. Zumhnak le a ṭhami chiaṭha thleidannak kha i tlaih zungzal ko. Cucu micheu nih an hlawt cang hna i an zumhnak cu tilawng kuai bantukin a kuai dih cang. Cu hna lakah cun Hymenaeus le Aleksander zong an i tel i Pathian thangchiat an hman ti nakhnga lo annih cu Satan kut ah ka chanh cang hna. Dal hnihnak: Uktu hna caah thla cam u. Cucaah a hmasa bik i forhfial kan duhmi cu Pathian duhnak in le upat tlak in daite le remte in kan nun khawh nakhnga siangpahrang hna le nawlngeitu vialte hna caah halpiaknak, thlacampiaknak, nawlpiahnak tuah ulaw Cun mi vialte caah lunglawmhnak chim law ti kan duh. Zeicahtiah cucu kan Khamhtu Pathian hmaiah a ṭhami le cohlan awk tlakmi a si. Amah nih cun mi vialte nih khamhnak hmu hna sehlaw biatak hngal hna seh ti kha a duh. Zeicahtiah Pathian pakhat lawng a ummi, Pathian le minung karah remtertu ni vialte tlanhnak man caah aa pemi minung Khrih Jesuh pakhat lawng a um. Cu kong cu a caan a phanh tikah tehte khaan ding a si. Cucaah kei cu Jentail mi hna sinah zumhnak le biatak phuangtu apostle le cawnpiaktu ah khinhmi ka si. Khrih min in biatak ka chim ka lih lo. Cucaah pa hna nih thunhunnak le alhnialnak um loin le kutthiang hliar in hmunkip ah thla cam hna seh ti ka duh. Cu bantuk cun nu hna zong kha aa dawh tawk te le an i tlak tawk te thil he dawhhoih tein i thuam hna seh law a hlei a hluat in samtuahṭamnak Sui, lungvar le thinpual man fak tukmi hna he si loin Pathian lei ah aa pumpe tiah timi hna nu he aa tlakmi rian ṭha tu he khan i thuam hna seh ti ka duh. Nu nih cun nawlngaihnak vialte he dai tein um kha a cawn awk a si. Cun nu nih cawnpiak le pa cung i nawlngaih ve cu ka on lo; sihmanhsehlaw daite tuin um ko seh. Zeicahtiah Evi nakin pei Adam ser hmasa a si kha, cun Adam kha hlenmi a si lo. Sihmanhsehlaw nu tu kha hlenmi cu a si i nawlbuarnak chungah a tlu. Sihmanhsehlaw nu hna nih zumhnak, dawtnak le thianhlimnak ah mah le mah i uk khawhnak he an um ahcun an fahrinnak ah him tein chiah an si lai. Dalthumnak, Khrihfabu hruaitu sinak Mi pakhatkhat nih bishop dirhmun kha a duh a si ahcun rian ṭha a duh kha a si timi bia hi zumhtlakmi a si. Zeicahtiah Bishop cu soi awk um lomi, nupi pakhat lawng a ngeimi, amah le amah aa uk khomi, aa biatakmi, a nunzia a ṭhami, khualtlung mileng a dawmi, a cawnpiak khomi, Misur zu a ding lomi, aa vel lomi, tangka ah a haak a kau lomi, minunnem mi, aa sica lomi, mihar a hmang lomi, a innchungkhar ṭha tein a uk khomi a si lai. Cun a fale nih a nawl an ngaihmi le an upatmi a si lai. Zeicahtiah a innchungkhar hmanh zeitindah kawk lai ti a hngalh lo ahcun zeitindah Pathian Khrihfabu cu a zohkhenh khawh chinchin lai? Lungthleng tharmi a si lai lo, zeicahtiah i porhlaw in a ruam a kai sual lai i diabol sualphawt a rak si bantuk khan sualphawt a si ve sual lai. Cu lawng si loin lenglei zongah an chim thiammi a si lai. Cuti a si lo ahcun soiselnak a tong lai i Diabol rap ah aa foih sual lai. Dikon sinak Cu bantuk ṭhiamṭhiam in dikon hna zong upat awk tlakmi Lei leihnih ngei lomi, misurzu tam tuk in din a hmang lomi, tangka ah a haak kau lomi, a thiangmi chiaṭha thleidannak he zumhnak biathli kha fek tein aa tlaihmi a si lai. Sihmanhsehlaw annih cu hneksak sihmasa hna seh law soisel awk um lo an si lawngah dikon rian kha ṭuan hna seh. Cu bantuk cun an nupile hna zong mi thangchiat hmangmi si loin upat tlakmi, amah le amah au khomi le zeithil paoh ah zumhtlakmi an si awk a si. Dikon hna cu Nupi pakhat lawng a ngeimi, an fale le an innchungkhar ṭha tein a uk khomi an si awk a si. Zeicahtiah deacon rian ṭha tein a ṭuanmi hna cu dirhmun ṭha aa hmuhmi an si i Khrih Jesuh an zumhnak ah khan ralṭhatnak an ngei chin lengmang. A rauhhlan ah na sin rat ding kaa ruahchan ko nain hi thil hna hi na sinah ka rak ṭial. Ka hnut deuh sual hmanh ah zeitindah Pathian innchungkhar ah na nun awk a si ti kha na hngalh khawh nakhnga hi ca hi ka ṭial. Cu innchungkhar cu a nungmi Pathian Khrihfabu, biatak sut tungpi le biatak hranpi kha a si. Cun Pathian kan biaknak biathli hi a lianngan ko ti cu al awk zeihmanh a um lomi a si. Pathian cu taksa in a rung lang, thlarau in thiamcoter a si. Vanmi nih an hmuh, Jentail mi hna lakah A kong cu phuan a si: vawleipi nih a zumh i sunparnak in cungah lak a si. Dallinak cawnpiaknak hmaan lo Thlarau nih fiang tein a chimmi cu caan hmanung ahcun Micheu nih zumhnak kha an pialtak lai i hlengtu thlarau le khuachia cawnpiaknak kha an ngeih deuh te lai. Chungthu lengnal in lih kha an chim cuahmah i thiarlinh kangh bantukin an chiaṭha thleidannak kha kangh cangmi an si. Ṭhitum kha an kham. Cun biatak kha a hngal i a zummi hna nih lunglawmhnak he cohlan awkah Pathian nih a sermi rawl kha ei an thlauh hna. Sihmanhsehlaw Pathian sermi paohpaoh cu an ṭha dih. Cucaah lunglawmhnak he cohlan ahcun Hlawt awk zeihmanh an um lo, zeitintiah Pathian bia le thlacamnak nih cucu a thianter dih ko. Zohchunh tlak nun Hi cawnpiaknak vialte hi unau hna kha na cawnpiak hna ahcun ralring tein na zulmi zumhnak bia le cawnpiaknak ṭha chungah a ṭhami Jesuh Khrih rianṭuantu ṭha na si lai. Sihmanhsehlaw zerkong ceihnak le nutar hna nih an chim tawnmi phuahchom tuanbia menmen hna kha cu hlaw hna law Pathian lei tu ah khan cawlcangh i zuam. Zeicahtiah taksa cawlcanghnak nih cun santlaihnak tlawmte lawng a chuahpi, sihmanhsehlaw Pathian le cawlcanghnak cu atu nunnak ca le a ra laimi nunnak ca tiangin nunnak kha kamhmi a si caah zeithil paoh ah a ṭhathnemmi a si. Hi bia hi zumhtlakmi le cohlan awk a tlak taktakmi a si. Cucaah mi vialte khamtu a simi le a hleiin amah a zummi hna khamtu a nungmi Pathian kan i bochan caah hi tluk in rian kan ṭuan i thangchiatnak zong kan in. Hi cawnpiaknak vialte hi cawnpiak hna law an zulh nakhnga nawl pe hna. Mino na si caah ahohmanh nih in nehsawh hna hlah seh. Sihmanhsehlaw na biachim ah siseh, na nunzia ah siseh, dawtnak ah siseh, thlarau ah siseh, zumnak ah siseh, thianhlim ah siseh, zumtu hna caah zohchuntlak tu kha va si ko. Ka rat hlan cu Cathiang rialpiaknak, thazaang peknak le cawnpiaknak ngeih khawh rak i zuam. Biaphuannak in elder hna nih An kut na cungah an chuannak thawngin pekmi na chung i laksawng kha zeirel loin um hlah. Mi vialte nih na ṭhan kha an in hmuh nakhnga hi thil vialte ah hin na sining dihlak in i pe law ruat hna. Nangmah le nangmah siseh, na cawnpiaknak siseh, ṭha tein i ralring law. Cuti na tuah lengmangnak thawng cun nangmah le nangmah siseh, na bia a ngaitu sinah seh khamh nan si lai. Dal nganak, zumtu i pehtlaih ning. Patar deuh cu fakpi in va si hlah. Sihmanhsehlaw na pa bantukin a lemtu in va lem. Mino deuh hna cu Unau bantukin siseh, nuter deuh hna cu nule bantukin siseh, a no deuhmi nu hna cu farle bantukin siseh, thianghlim tein va bia chawn hna. Nuhmei a si taktakmi hna kha upat hna. Sihmanhsehlaw tule fa a ngeimi nuhmei a si ahcun, tule fa hna nih Innchungkhar zohkhenhnak in an biaknak langhter kha a hmasa bik ah an cawn awk a si. Cun an nu le an pa kha an zohkhenh ṭhan ve hna awk a si. Zeicahtiah cucu a ṭhami le Pathian hmaiah cohlan awk tlakmi a si. Nuhmei a si taktak i amah te lawng tantak a simi nih cun Pathian kha aa bochan i chunzan ngol loin bawmh hal in thla a cam. Sihmanhsehlaw pumsa nuamhnak in a nungmi nuhmeitu cu a nun lio hmanh ah khan a thi cang. Cun sualphawt an si nakhnga lo hi thil hna hi zulh awkah nawl rak pe hna. Sihmanhsehlaw mi pakhatkhat nih a rualchan hna kha siseh, A hleiin a innchungkhar hmanh kha a zohkhenh lo ahcun zumhnak kha a hlawt i amah cu zumlotu nakin a ṭha lo deuh. Nuhmei i relchih dingmi hna cu kum sawmruk tang a si lai lo. Va pakhat lawng a rak ngeimi a si lai. Fale cawmkennak ah siseh, Khualtlung zohkhenhnak ah siseh, mithiangnak ke ṭawlnak ah siseh, harnak a tongmi hna bawmhchanhnak ah siseh, rian ṭha kip lungsau tein ṭuan zuamnak ah siseh, cuticun rian ṭha ṭuannak ah chimthiammi a si lai. Sihmanhsehlaw nuhmei no deuh hna cu nuhmei lakah relh hna hlah u, zeicahtiah Khrih i an i pumpeknak kha an pumsa duhnak nih a hun tei tikah va ngeih an duh ṭhan i hmasa i an zumhnak kha an hlawt caah sualphawtnak an ing tawn. Cuhleiah innkhat hnu innkhat an vak i thathut an cawng. Cun thathut lawng si loin mi kong ceih le biaduh hmursau in a lak hna i chim lo ding kha an chim. Cucaah nuhmei dodeuh hna cu va ngei ko hna seh, fa hring hna seh law innchungkhar kha ṭha tein zohkhenh ko hna seh. Kan ral hna kha thangchiatnak caanṭha pe hna hlah seh ti ka duh. Zeicahtiah Nuhmei cheukhat hna cu an i mer i Satan hnu a zulmi zong an um cang. Zumtu a simi pa asiloah zumtu a simi nu pakhatkhat nih nuhmei an ngeih hna ahcun anmah nih zohkhenh hna seh. Cun Khrihfabu thilrit ah canter hna hlah seh. Cuticun Khrihfabu nih nuhmei a si taktakmi hna kha a zohkhenh khawh hna lai. Khrihfabu kha ṭha tein a hruai kho i a hleiin a bia le cawnpiaknak in rian a ṭuanmi elder hna cu upatnak lethnih in co awkah an i tlak. Zeitintiah Cathiang nih, Cawtum cu fang a cil lioah a hmur va ṭem hlah, cun rianṭuantu cu a ṭuan man hmuh awkah aa tlak, a ti. Tehte pahnih asiloah pathum tal an um lo ahcun elder sual an phawt hnanak kha va cohlang hlah. Sualnak a tuahmi eldernak kha zapi hmaiah fakpi in va si hna law elder dang hna zong nih khan an ṭih lai. Hi chimhrimnak hna hi aho ca hmanh ah duhdanh loin le thleidannak ngei lo tein na rak zulhnak lai, Pathian hmaiah le Bawipa Jesuh Khrih hmaiah le thimmi vanmi hna hmaiah bia kan cah. A ho cung hmanh ah hnawhnam in kut va chuang hlah. Midang sualnak zong va hrawm hlah. Nangmah le nangmah thiang tein um i zuam. Tilawng va ding ti hlah. Sihmanhsehlaw na paw caah le na zawt lengmangnak caah misur zu kha tlawmte in rak ding chih. Micheu cu an sualnak kha fiang tein a lang i anmah hlanah biaceihnak kha an phan cang. Sihmanhsehlaw micheu cu an sualnak nih khan an hnutu in a zulh hna. Cu bantuk cun rian ṭha hna cu fiang tein an lang ko. Cun an langh colh lo hmanh ah thuh khawh an si hlei lo. Dalruknak, Pathian min le a cawnpiaknak thangchiat a si nakhnga lo, thaphu tang i a ummi tlaihmi sal vialte hna nih an bawile hna kha upatnak vialte pek awkah an i tlak tiah ruat hna seh. Cun zumtu bawi a ngeimi hna nih Annih cu kan unau an si tiah an bawile kha zeirel loin an um hna awk a si lo. An rianhmi hna kha zumtu le dawtmi an si caah an bultawn chinchin hna awk a si. Hi thil hna hi cawnpiak hna law forhfial hna. Cawnpiaknak hmaan Mi pakhatkhat nih thil dang kha a cawnpiak ahcun Kan Bawipa Jesuh Khrih bia le Pathian duhnak he a hmaanmi cawnpiaknak vialte ningin a si lo caah amah cu miporhlaw zeihmanh a hngal lomi a si. Sihmanhsehlaw a herh lomi alngialnak le bia-al a duh ngaimi a si i cu bantuk chung cun hnahchuahnak, sikcaknak, thangchiatnak, lunghrinhnak, thinlung ṭhalo le biatak a ngei lomi hna chung khan santlaihnak a ngei lomi biaalnak hna kha an chuak tawn i annih nih cun biaknak ah i peknak hi miaknak lam ah an ruah. Cu bantuk minung hna sin khan nangmah tein rak i zukziarh. Sihmanhsehlaw mah le mah tinvo cung i lungtlinnak he biaknak ah i peknak cu miaknak nganpi a si taktak. Zeitintiah hi vawlei ah hin zeihmanh kan rak i chuahpi lo i zeihmanh zong kan i kalpi kho ve fawn lai lo ti cu a fiang ko. Cucaah ei awk le fan-eih Kan ngeih ahcun cu thil hna he cun kan lung a tlin awk a si ko. Sihmanhsehlaw mirum si a duhmi hna cu tukforhnak le rap chungah an i foih i mi kha rawhralnak le lohlaunak chungah a pilter dih tawntu hna a hrutmi le ṭih a nungmi hakkauhnak chungah an tlu tawn. Zeitintiah phaisa duhnak cu ṭhatlonak vialte i hrampi a si. Cucaah micheu nih an hakkauhnak in zumhnak kha an pialtak i ngaihchiatnak tampi he anmah le anmah fahnak an i pe. A ṭhami dohnak Sihmanhsehlaw nang Pathian minung pa, hi thil hna hi zamtak hna law dinfelnak, Pathian ṭannak, zumhnak, dawtnak, lungsaunak le lungnemnak hna tu kha dawi i zuam hna. Zumhnak kongah a ṭhami raldohnak kha rak doh. Tehte tampi hna lakah a ṭhami tehte khannak na rak ngeih tikah nang zong co awkah kawh na rak si vemi zungzal nunnak kha i tlaih ko. Zeizong vialte nunnak a petu Pathian le Khrih Jesuh, Pontius Pilat hmaiah a ṭhami zumhnak tehte a khangmi hmaiah hi nawlbia hi kan Bawipa Jesuh Khrih a rat ṭhan hlan tiang thurhnomhnak um loin le soi awk um lo tein na zulhnak lai nawl kan pek. Khrih rat ṭhannak cu Pathian nih amah caan te ah a langhter te lai. Amah cu kan thangṭhat i amah lawnglawng hi a liannganmi uktu siangpahrang hna i siangpahrang le bawi hna i bawi a si. Amah lawnglawng hi a thi kho lomi, neih khawh lomi ceunak ah a um i ahohmanh nih an hmu bal lo i hmuh khawh zong a si lomi amah cungah cun upatnak le a dong lomi huham ṭhawnnak cu um ko seh. Amen. Atu chan mirum hna kha i phorhlawt loin a hmun lomi rumnak kha i bochan loin zeizong vialte kha lunglawmhnak he hman awkah duhdim tein a kan petu a nungmi Pathian tu kha an i bochan nakhnga nawl pe hna. Rian ṭha in mirum an si nakhnga thil ṭha kha tuah hna seh. Pekṭhenh dingin timhcia si hna seh law mi ṭhencheu a siangmi si hna seh. Cuticun zungzal nunnak kha an co i a ra laimi caan caah a ṭhami hrampi bantukin anmah le an ca lawngah chaw an i khawn kha a si ko. Maw Timote, Pathian nih bochannak he na sinah an kentermi kha ṭha tein kilveng. Zerkong ceihnak le hngalhnak tiah a hmaanlopi in an auhmi biatak dohnak bia kha va hrial hna. Cu hngalhnak an zulh ruangah micheu cu zumhnak kongah lam an pial cang. Velngeihnak cu na cungah um ko seh. Amen.